Eee khai kha tiang chu ka engam leh tawh lo. Khual tha lo chu kan pe ngai hlih lem e tiang. A tui chu a tui a e. Eee lem hun ka hre lo a ni. Eee ka pum fun leh mai rawh. Aah hotu pa. Eee nge ni. Kak pum a fel lo. Ka chhang ei in tih chhang in tih ka ei kha ka chaw eng lo nen hei ka chiang lo ve. Eng pawh ni se ek in in in nei leh min kawh hmuh mai teh u. Salam kal phei hman pawh ka ni lo aw. Ek in a. Aw. Eee enge ni ek in. Ek in hei kan ek a kan mawng a, ek chhuak thin hetiang ang i dahna hi an ngaihtuah ang te hetiang ang te ka hre lo a, aw in ei ve ngai lo mi a, mawng in mawng a awm mawng in nei ve lo mi tiang hi pung hei hetiang kan tawp kan thil ei kan pai ek thlakna hi in nei ve lo mi. Mawng chu kan nei a, a kuah awm lo ni. Ih he mawng in mawng in. Hei hi enge in inkhuai hi? Mawngping khua nia. Ee, Mawngping khua. Ava, chuti chuan tihian in ei a, i tihian in awm reng a maw? Chu vangin chuan hrisel lo eng tin tin a maw? La ngaihtuah dan chu ngaihtuah tun lutuk tun tumah chuan hei ka dik lo tuk a.

He a chhunga i iek thei ngin an ti a, chu tinge maw iek thei bik le? E, kei leh te chu a kan tet lai, naupang hei tuna i fa tiat te kan ni ai te mah hian eng a biangah khan kan mawng hi maw tul thir lian puiin an rawh leh maw chu chuan min ver a, a tuk chhum a ni a tuk chhum tuk atang chuan thil i sak deuh pawh i ei mai a e.

Ka in engemaw luk lakhlanin Chawhma lamah ka lo zet lawk dawn em mai a nih le? Tam tak phei chu ka fian hman lo ngai e, ka lo haw leh, ka lo zin leh lam ah, ka lo kal leh lam ah kan ti dawn nia aw, in duh leh in lo inthlil pung huai huai mai dawn nia aw. Aw, a nih leh, i hman ang tawk tawk chu, kan lo inhruai khawm ang e aw. Aw, in lo inhruai khawm rawh u. Khai khai khai! Lo ngai thla u la, kan khua Mawngping khuaah hian Mikhual dangdai tak chhur bura lo kal a, ani hi mawng atanga e thei a ni a, tu leh fa te mawng atanga ek tir duh zawng zawng chuan Chala pa inah naktuk zingah mawng ver turin kal thei a ni e.

Chauh ka lak tur an nia maw? Aw, ni thum hma chu an lo rere reng suh aw. An khaw lo do vek mai a, a ni thum ni chu in dang a e. Tichuan in e zaih zaih tawh mai ang a ni aw. Aw, mahse bang bang bang bang. A ka i i pian thatna turin thil ka ti dawn a nih hi. Umm umm.

chuan in mi ang inawm ta dawn a ni.

Kan thin a rim teh a nia. Hmuh kan chak hle mai a, hei kan tu leh fate mawnga vera a ti hlum vek mai a, hmui la che sawk sawk mai ni ka ti. Khawi lamah nge awm ang aw? Na china laia pabuh hmel deuh tlan thla churh churh khan lo maw le?

Ka bu, ka fapa sipai atangin car hlui ni rawn lei sak a, MZ number in min lo thlak sak teh a? Lekhai, Ka pu, chuti maiin MZ ah hian number a thlak thei lein em? I fapa chuan a document eng eng nge a rawn hawn le? I lo en teh ang. A. Hei hi registration certificate chu a ni a, hei road tax pawh kum sawm panga tan a pe tawh a, tin hei hi insurance certificate a ni a, insurance certificate erawh hi chu a thi tawh a tih nun a ngai a nih hi. Tin hei NOC leh in inleihna lehkha a nei tu hmasa in a ziak kha a tel hauh lo mai a. NOC tel lo chuan motor number a thlak theih si lova NOC i neih hunah i rawn lam i rawn kal leh mai dawn nia. NOC tih chu khawi atangin nge ka lak ang le? E, i motor register na office atangin NOC te chu i la ang chu. Hei i motor hi WB zero two a ni a, West Bengal a Calcutta-ah Registering Authority, Calcutta ina a register a ni a. Chu mi atang chuan NOC chu i rawn la dawn nia. Ka fapa lah chu Punjab-a an sual leh vek tawh mai sia, zuk thleng leh dawn ila a neitu lah ka hre der dawn si lo a kei. Motor hlui state danga register tawh kan lei dawn reng reng hian midang kal tlang lovin a neitu hmasa te hne tang ngei hian lei a tha. Tin, a neitu hmasa hian no objection certificate hi a dirna form-ah a hming sign ngeiin, A dirsak dawn che a, chu chu i nghak anga, ten a motor document dang zawng zawng, registration certificate te, insurance certificate te fel takin a nei thlap anga, chumi leh motor chu in inhlan anga pawisa i pe anga, chutiang chuan motor lei thin tur a ni.

Kan pu te atang an maw i rang an beih hian ti hian i kan vuan in kan phih in i kan hmer chiam ngai lo hetia tih hi chu kuta dama e a na thei lo i kan pu te chuan e heti hian ral an man chuan maw titeh hian an va sik hlek hlek a maw ti khan titeh khan an pawt der der a. Nan ti lutuk a e. Oi oi oi. An chu lam lo re re chutiang chuan han pu dang ni chu min vuan a na lo re re ti te in vun a kan chai der der an tal ngam lo rel ti khan a lam kan ti thleng thei ni chu. Kan chhungrua chu kan naupang te rawn sawi sa mai a tihlum teuh mai si a, a hreawm phei ang berin kan hrem tur a ni. Hei ka tlangval ten tun an zawng mek a, an rawn hruai haw ngeng a, keini upa ho hi in lek phek thei ang. Papui chhungah kan khung anga Lipuia a hreawm phei ang berin rilṭamin,

Ka pu chi vai. Aw, no no no, eng nge ni? Aw, hei, ka pu, ka fapa hnena Matikipas chuan bike ka lei sak ang che ka ti a. Ka fapa chuanin Matic chu a rawn pass ta ngei mai a, bike pawh chu ka lei sak a. Class kal nana hman nghal mai te duh a, mahsela driving licence ka lo la nei reng reng lo mai a.

Chuti chu engtin nge kan tih tak ang le? A kum lampang. Chhuk miah lovin bike a lo lei sak ve ngawt mai a, driving licence nei turin chutiang chu a ngai tih ka lo hre lo a ni. Ka pu tih dan kawng min ngaihtuah mai teh. A kum te chu ziak upai lan ni mai lo mawle. Driving licence kum hlik lovin tih theih lei le? Driving licence neihna form ah hian pianni kum thla chuanna. School Certificate a ngai a, tin, Medical Fitness Certificate, Doctor pek ngei thil tel a ngai bawk a. Chungte nen chuan a dilna i rawn siam ang a. Tin, chumi hnuah chuan Learner's License, Motor khalh zir lai License kan pe phawt ang a. Chumi kan pek zawhah, License dak a thiam hnuah a rawn dil ang a. MVI hnenah Road Sign te Traffic Signal te an exam tir ang a. A thiam a nih chuan a motor khalh thiam leh thiam lo an exam tir leh ang a, a pass vek hnuah driving licence chu kan issue chauh dawn a ni. Hei hun vel hei chang tur lo pui si a leh he tah hian helai thing ah hian kan lo ka dawn ang a hei ka au tawh dawn lo re reh ang ang tuk a an awm pawhin michin kha chu a hmasa ka au vangin min man leh a tun chu ka au tawh.

Ka ka chhuk dawn a, tah sawn min lo chang zawk ru min man in duh chuan aw sawi zawk ah sawn ka rawn thlawk phei dawn, tah tak khan min lo min lo chang u la maw, tah khan min man in duh chuan min man dawn nia, helai ah chuan ka man theih na ang ka awm na nia, kha tah khan ka rawn thlawk phei anga chuan ka chhuk anga chu chu min lo man dawn lo. He ka tum mai ve ka i siam tha mai mai ni hi.

I keimah ho in i kitang u la, tha thar in kei in kei tawp cheng ka rawn chek vak vak dawn nia, aw u, maw u, keimah ho in kha ka chemtui hi min lo lak sak lo aw, kha min lo ven lo, keimah ho in kan chek dawn nia, chuan e a remchang dawn khawp mai a, a tih chi tlat mai chu, e a ni em em ang, e khai ka chhawk cheu in lo ngai nih hi,

Bus a zin tum te tan msd bus ngeia zin hi a nuamin a thlamuan thlak ber mai. Chuan man te private bus ain a tlawm zawk bawk si. Chu bakah kum samruk panga chin tan phei chuan sorkar a cut lain chuan man chanve chauhin a zin theih bawk. Chu mai la ni lo che u, pian phung a rual ban lo leh cancer natna nei te tan pawh sorkara card la in a thlawn in bus ah a chuan theih bawk a ni. Tin, van duaina tawh palh thu ah pawh sorkara a zangna dawmna te a la awm leh zel bawk a sin. Van duaina kar ah van neihna tawn aia thil lawmawm a awm chung lo a sin. Chuvangin MS Dibasa ngei hian Cricket lahin zin ve thin rawh le.

I mi hmuha i thil phurh vel pawh i rawn keng lang duh lova, sawta tlai min rawn en tha a nih ngei ngei ang a. Ei tha lo, hei kal ka tum a, ka kalna tur a thui si e. A, heng i bawm hi bawm nuam deuh mai nia, hei min phelh rawh ka ti mai pawha min khai chho leh zawk dawn mah ni, khalai veng kal pawh chu. Helai chhung nawm zia hi tah hian bungbel nen pem lut tha leh mai ila, in leh lo ah ka neih mai dawn mi ka ti mai a, nawm zia chu a lum leh a vawh te hi a tawk chiah chiah mai nia. He nuam a nuam alawm thil aw a nuam a ti ve khin deuh ka ti alawm, thil nuam te chu ka khawngaih che ni chun, keimah te ringawt a awm kha hi a nawm zia.

Ka tha ka tha ka tha tha hal dam mai dan sa nia ka rawh hei ka lo huan ange tihan a nuam em ha a nawm zia kha hen te um um tihan i thil pur tha tai thuh ruk i i nghah pawh kha ka nei dawn i chhuak thei tawh lo.

Vawi leh khata ka hrat bung ang a, Tuan Tuia khan i tla tawp ang a, Tui khan a len, Tuin a len bo daih dawn che, Kha in ring rawh, khan hi vawi vawi khat vawi hnih vawi thung ah hi ka vawi a chhawk mak dawn nia i vawi na hi, vawi khat vawi hnih kha i tla dawn nia aw in ring rawh, vawi hnih vawi.

Ka rahna kha pial pala ka bel nen chuan ka tla tha ta maw i, ka bel ri khan bir bir bir bir thlum tha hmuh ti ang hian ka hria maw a ka hlauh thawn nen a tawp ah chuan ka zuta chhan ah chuan ka zu rap ta maw a lo vum luai mai a chu chu ka ru tak khi te a rang ka tak ta maw a tam lutuk chu chuan nia in ho a thil zawk in a hla lo. Tih der an va han nuam tak huai huai ve aw, pawi tek lah chu ka vo zam a, ti hi chuan mi ei pupa ka ni ringawt tawh mai, eng mah ti pawh a ngai tawh lo, hre ke buh chhuak ka nei a, khi leh ro dar engkim ka nei a. Ka una te neih theih loh neitu ka ni hi.

A, an rawn dit haw hle dawn a nih ka ring a maw? Kei pawh hi ka apawi ka chauhpui thaw khat a ni a, chuvangin in chhawk te pawh a ngaih ka ring a, an awm dan kha an hlawhtling hmel riau mai an ni chuan rual a an ti vak thei dawn a, chuvangin a rang lamin e an rawn thlen i hnaih hmaiin huak turin tlan thuai thuai ula

Chu vangin chuti mai a inpek thu ih awm deuh a nia. Aw, mi tarte inia vawi khat dep chauhin ka pe mai ang chen ang chu. I ti mak thin e, thu ra thin hi a. Aw, ti mak pawh a ni nei ne, mei ka mei chau hi a nia, mei awm. Chu vangin i mi tarte tep phei chu ni lo, lang chuanin i Dudeh duhdep sarih lai a lo tur zawk mai a nih le. Mahse, i tarte i nia, i chak vak lo em mai a, a a vawikhat em dep lo va. A chumi mai in pek ringawt te chu thil phal awm a nih lo reng reng a. Chuvangin nang i ni bawk a, dep tam ni lo vawikhat te chauh depin.

I chhe viau vuau mai a. Kha khai khai i chhe viau vuau ti reng reng sawh mai van dan zia hi nangmah chiah keimah chiah nen ti hian aw nei dawn mai. Ka ri pawih thliar thliar hrang lo a, viau vuau a che. Thliar hrang theih pawh a nih a nih loh hi mai avang a nih hi i hre reng e. Nang i nia a, ka khawngaih zawk zawk che a ni kha. Aw kha va thlem ngan ngan mai rawh aw. Va han kawm em em min va han pe tlem em em. Aw hia a si kan tih kher kher chu nia phur bur a ti ber bur hi mi pe te ropui si.

Ka pu, ka taxi fitness certificate a thi a, i enforcement staff ten ka driving licence nen ka document zawng zawng nen min man sak a, cheng sang thum chawi turin min ti a, enge ni awm zia ni ta le? Ka pu engatinge fitness certificate ti nung lo a, chu ni chen chen. I lo call le, i motor chu MVI te hnenah a entir la, an nin i motor chu tha a nih an hriat chuan cheng zahnih fee chawiin i fitness certificate chu an renew sak mai tawn che lo. Ka taxi hi kan eizawnna ber mai a ni a, darkar khat pawh A ding chuan pawisa tam tak kan hloh a ni sia. Chuvangin fitness ti turin hun kan nei lo va, fitness certificate hi tinung lovin ka service ta mai alawm ale. Ka fitness certificate hi a thih a tih nun a nih loh chuan i document dang zawng zawng, registration certificate te, insurance certificate te, flying permit te hi a thi anga ngai a ni. Chuti khawp chuan fitness certificate hi. A pawimawh a ngaih pawimawh tur a ni. Hei tunah pawh i fitness certificate siam turin darkar khat lek hun i pe phal lo a. I ni sawm thawh chhuah cheng sang thum chu i chawi a ngai ta ni hi. Fitness certificate hi tihnun reng tur asin. Tin, i motor document zawng zawng hi a hun takah ti nung la, that takin vawng la. Chu mi nen chuan service thin ang che. Road tax phei hi chu Hun tiam chhung a i pek loh chuan i pek tlai man kha kan chawi belh tir dawn che sin. Chuvang chuan road tax hi a hun takah pe thin la. Tin, i motor hi i service tir dawn lo a nih phei chuan off road tir thin ang che. Ah ka pu, i thumin kim chu i ka khe thiam ta e, motor document nung lo chuan ah ka taxi hi i ka service tawh lo vang. Chuvangin khawnge chawi tur ang i tih a chu?